Kiyo. Ahabw'okuba mwena mwena ku murayemerera, ab'enyima tibakuza kureeba. Abari omu butebe mugumeho. Abantu aba nimuza kuhurira amaraka gaabo.

Mukama asiimwe ab'eishe-emwe. Amazina ndi Nabaasa Omwigarire. Ninshaasha kureeba ngu mukama wangye yaafa Ruhanga amuhe omu ekihumuro kirungi.
Mukama asiimwe. Nibanyeta Munaabi Benoni Akairezo k'eriisho ry'omukuru Entale Bomaga Ikondere Enkirira-hakye. Owa puroguraamu y'emicwe n'emitwarize y'obunyakare Ekero ya Copa Birari Munywani wangye kandi munyaanyazi. Mukama. Amuhe ekihumuro kirungi.
Mwebare abari aha. Kandi nsiima buri omwe weena owaruga omu nshenda y'ensi. Nsiima abakuru b'ekyanga eki, chairman, nangwa n'abandi beebembezi b'amadiini n'aba politicians abari aha. So turi omu busaasi. Nyowe baranyeta Ashleti David Muserekita omwana wa maama kandi ninyenda kukira kukora Golden Classics Oldies buri single Sunday nangwa aha na marketing department so turi omu busaasi mwine kugira kutushendekyerezaho kandi kabagambe aha side endijo ori munywani wangye munonga munonga so kangambe ebigambo bikye.
Mukama asiimwe. Amazina ni Collins Mugabi ndi Chief Editor Great African Radio.
Mukama nabakunda mwijure amaani ga mutima orikwera izina ni Bruno Aganaga ninkora program ebyemizaano.
Mukama nabakunda mwijure amaani ga mutima orikwera. Amaziina ni Zakayo orujunari eh ningira abingi timurandeebe eh kwonka ninye Zakayo orujunari ninkora puroguramu tuhanuure.
Ah Amaziina Mukisa Samuel Seshwide Gad ah Don Warod ah ni nikimwe oba ba. Eki kuba mvuyeho kumufumbira ni kimwe bamwe eki kuba mvuyeho eki kuba mvuyeho manager wangye aba aranjagura nyo bora nyo.
Abantu baranga mukama siimwe Kariisa Joab Murumba news reporter.
Amaziina, Ndi Kirinkya Trumpet Uganda, ninkora enteekateeka eya Mukurikye.
Amaziina n'eiraka, Nuwasaasira Enyondo, Karuhanga Omuteeganda, rdc otakatungire disiturikiti kandi ekyanshasha munonga, Manager puroguraamu eya Sunday ei yaakukora ey'obuzaare bw'omuntu na Ruhanga, niinye naagikozire.
Obusingye abaana ba Ruhanga, nimukagire obusingye ahabw'okuba buri omwe weena ashemereire kuba naayenda obusingye. Naaba nayeyanjwire Rugaba niwagaba Rugumba orikukora ekitaramo eky'eby'obunyakare bw'abeiraguju n'eka y'omwiraguju. Claire, Nkamanyana nawe enkumi ibiri na gumwe omuri Radio West nk'oku mwaba mwahuriire. Naaza kugambaho kakye akabego ka Claire. Naaza kumugyeragyeranisa, Claire arimu ebintu bingi. Claire n'omuti gw'omuvure nigwo takutemesa mpango. Claire n'omuhanganzima ogurikubaasa kutaaha omu iziba gukanywa amaizi gakahwamu. Claire Norkiri oru otakubaasa kuteera ngu rwakonjoka ahabw'okuba ebibaire biri omuri Claire ni bingi. Claire naaza kumugyeragyeranisa n'orurimi orundi, nimbaasa kumuta aha kigambo eki naaherize kwegyesaho ekirikwetwa Universe Yunivaasi egira ebintu bingi. Ensi eine ebintu bingi munonga munonga ebitakuhwayo. Biri ahariitwe abantu, biri omu mwanya, biri omu maizi, biri omu mbeho, buri omu bisharira n'ebibira, buri hamwe hoona nookishangayo. Mbwenu niwe abaire ari Claire. Claire orwakana akaija yanshanga omu ka ahi ndikutuura, omu staff quarters, naagamba nawe. Yaayoreka ngu aine amaani makye, kwonka tiyaagamba kushaasha kwe. then enkuba yateera aha sande noreeba ngu norugyendo rugufu munonga munonga munonga rutusaasize rutwinikire rutukangire hati nitushusha nk'abaana b'enkoko abu nyinayo yakubaasa kwitwa omuterire abaana bakagumaho omu mwabazyo baaza kutaaha buri kaana nikeshonshoreka ahi kakubaasa kutuura mbwenu Claire tutsigireho atyo. Abaana ba Claire Bahame, Kabagamba Ohame, Ensi nikwo etaaha, Obuhangwa nikwo obutaaha, Tugire obusaasi n'okushemererwa, Amaani n'amagara agu twesiimiise Claire, Eby'emipiira nimureeba oku tubaire nituzongoza ensi egi, byona bibaire biri amaani ga Claire. N'ahabw'ekyo ka tushabire Claire ekihuumuro kirungi. Mwebare kwija abari aha. Nibanyeta Komire. Naashaasha, naashaasha. Ninkora puroguraamu bagyeta Akasheeshe ka Afrika. Kereya kyopa ogu ndikuza aha Great Afrika nkashanga naakora puroguraamu ey'orusaniya, eya politics, yaaginkwasa. Aba ari munywani wangye munonga munonga munonga. Ohireho okuba mukamangye, okuba manager, abe ari munywani wangye. So abaija, mwebare kwija. Naanye ninshaasha tinyine magara marungi, waaba noondeeba omukono nk'ogu, naanye nkaza omu poritikisi, mbwenu enshumi nkye ei ngwire bakanteega, naarwana nabo naabajuuka omu byara, kwonka mbwenu turi omu buri bwa poritikisi, bantumwe ka twetware.
Ya mukama asiimwe ninyetwa Reverend Abyatwara Reuben kandi ninye mbaire ninkora na na Keria Chopa aha puroguraamu y'obuzaare bw'omuntu na Ruhanga buri sande omu kasheeshe. Nimbaasa obutagamba bingi ahabw'okuba aha sayidi yangye kibaire eky'okuta ekirengire ahabw'enki nikirenga bikoozi Niwe muntu owaanyigurireho Sande puroguraamu, saaviisi, omu murembe gwe. Kwihaho nkaba ninkoraho puroguraamu y'amaka, kwonka kiriya Mukama amuheereze ekishuumuro ekirungi ahabw'okuba haagyenda Genero.
Ab'eishe-emwe, Mukama naabakunda kandi mwijure mutima orikwera, kandi nimbagira nti obusingye. Kwonka nimbagira nti, Nyowe nyine okushaasha kuhangwa ahabw'okuba n'ebigambo tinyine bingi. Amaziina nibanyeta Rasta Kikongi kandi ou abamwe bakumanya nk'owa One Love. Mbwenu nimbagira nti, Respect Maximum One Love. Tinyine bingi by'okumugambaho ahabw'okuba na naabigamba ebingi baabigamba kworeka ekihango. Nimbagira ngu itwe abaatsigaraho tukozese kimwe One Love.
Mukama nabakunda. Nibanyeta Beckham Da Sports Master. Nkatandikira ahari Great African Radio ndikukora ekitemere ky'eby'emizaano kandi ndikukora na puroguramu eya Ga Week. Mises Claire Chopa niwe yaabaasire kuba naampeereza egyo emyoga. So tutaahire hanuuya kugira ngu tubaase kuba nitukwasaganya emirimo etari emwe n'emwe kuruga aha izooba ry'okubanza

Gye ekihumuro kirungi.
Bantu mwe mwasiiba gye. Mukama naabakunda. Banyeta Chris Ayebare Mwine Rwakiraza mwijukuru wa Andereya Nyanyi kandi. Maria Chopper ohumura omu busingye because twaza kumushoboororaho ebigambo ni bingi kwonka rukundo egumeho.
Ab'eishe-emwe Mukama asiimwe.
Nibanyeta Muzeeyi Dedan Ariho Niwagira. Ninshoma amakuru g'Orunyankore hamwe n'amakuru g'Orujungu hamwe na puroguraamu y'ebifa mu nsi. Nyine obusaasi nk'omuntu ahabw'okuba. Claire Chopper oine okugira ngu abaari maneja. Abaingi omuri itwe nitubatwara nk'omuzaire ahabw'okuba abaire ari omuntu mukuru omu mwaka ohabura kandi akwegyesa. Mbwenu nitushaasha omugyenzi Claire. Mukama akuheereze ekihumuro kirungi.
Bantu mwe, nibanyeta Lady Hanne Muhara Abatiizi, Akasheeshe ka Africa. Claire Choppa itwe tukamuheruka orwakana, yaatwetaba akasheeshe. Abaire naatukunda munonga.
Mukama asiimwe, nibanyeta Master Ured, ninkora puroguramu y'omu kasheeshe, ninkora puroguramu, Mukama waitu asiimwe, nibanyeta Master Ured, ndi omunyamakuru Ninshoma amakuru g'oruswahiri shaaha ikumi n'eibiri Monday to Friday kandi nshuba nshomesa puroguramu y'oruswahiri orwa mukaaga nkozesa AliExpress. Kakyaka tinkabura kukagamba bantu mwe. Obu mpaire kukagambaho na mukade akambuza ekibuuzo ati, Ati Uled, noogira nti ku naakufa reediyo ekaayemerera? Namugira nti tinkumanya. Yaagira ati, Manya reediyo neegumizamu neekora kandi na n'ebirango nimubishoma na myuziki muteera kandi nansiibura. Nyine obusaasi bantu mwe. Abaari maama wangye ti mukozi ti boosi wangye kwonka kwonka abaari maama wangye wenyine ku mbeeshura ku b'emishoberwa akaba nanyamba, andiisa, angabirira. Nyine obusaasi ahabw'okuba tureetirwe omu ka twine Claire. Ebigambo ebi bikye bantu mwe. Mukama atuhuumurize.
Ninshomesa puroguraamu y'eby'amagara buri Mande eshaaha ina ez'ekiro.